Awle, chibai ule hei hi kan suitcase rawn sap lai a ni a, tunah hianin hei hi large size a ni a, medium size leh small size a awm bawk a, hei in hmuh theih chuan a lian a, camera leh ih thlalak velah khanin lang lian lo ni mai ta maw in hmuh theih chuanin hei ih ka hriat sual lo chuan suitcase ah chuan a size lian ber ang chi kha a ni ta a ni. Tichuan hemi hi Cameliant tih a nia, hei American Tourister brand an ni ta a, ih tunah hianin American Tourister hi hemi large hi hei chiah hi kan nei tawh a, a mal chu hemi englo lo hi Safari leh next level kan nei a next level hi a hian a tlawm hrep ta a amar chu quality chu inthlau em em hran lo mahse ah American Tourister brand lar nana na kha chu tlem chuan a quality chu lo englo ve deuh a amah erawh chu a size leh engkim a features ah chuan a inthat tlaih chuang lo a ni chutiang chuan a ni a hei hi RS Sangli a ni a tunah hian offer sale a ni a a mrp ah chuanin sing khat sang hnih leh ti ni ta tichuan kan selling price ah hianin sangriat ihh. Sangriat, Sang riat zanga sangkua tih vel kan selling price kha tunah hianin i sixty five person vel ning ka hria ka hriat sual lo chuan ti ver dawrin i offer kan off a ni maw a mrp tang khan tichuanin tunah hian sangliin i offer kan nei em erawh chu tunah hian hei hi hei kan last stock a hi kan customer ten an la a hei lo pawh hi an duh chuanin camelian hemi American tourister lo pawh hi safari leh next level kan nei bawk a ni tin Kan sawi tak ang khan in a size hi large lo pawh medium, small duh tan pawn kan nei tin hei hi a puan ang chi khan i a puan ang lo duh tan pawh khan in a hard ang chi plus plastic ni si lo kha a khawng ang chi kha maw khatiang ang chi te pawh kha large medium eh small ang khan duh thlan tur rawng hrang hrang a pawl leh a sen ang khan duh thlan tur hrang hrang kan nei bawk a ni hei hi a ni a hei in hmuh theih chuan in hei a tha em em mai a quality hi maw hei hmuh theih chuan in hei hei hi a ni a aih hian maw rawh umm. Phone a rem lo a, tlaiah hianin hei a vawnna a awm a, tichuanin hetlai side ah hianin a vawnna a awm bawk a, tichuan hei zipper lock ang chi kha awm ta hei a lock theih bawk a hei tihian a lock mai thei a, tichuan tlaiah hian zipper hemi lock na tur va dahna tur kha a awm ta maw, tichuan hetlamah pawh hianin a awm bawk a, zipper te peng ang hi, tin hei hi hei kan la thun ful ta lo ta a, hetlaiah hian han thun fulin han dah. puar ta vek ni ila chu ih a ai hian ala lian dawn ani maw tichuan ngawr aw engtin nge awh han insaw dan awm se umm kan han hmuh tir ang chunga chhung awm dan a hi hei a ke pawh hi a smooth a a quality a tha em em mai a ni hei hmuh theih chuan khuh a chhungah aw haw hei a chhunga ka free gift hi ka lo tah tel tep a customer te hnenah hi kan la chhuak nghal daih anga hehe kan bungraw dang thil-- Kan lakna customer dangte hnena pek tur free gift a ni a, tikhanin hei hei hi free gift a ni. Hei a chhung hi tlai hianin netting in duh thlan turin hei netting hianin a hranin maw bag emaw thil dang thawmhnaw dang pawh a vat che ve leh thei ta tichuan a chhungah hian clip engkim a awm ta. tin a lining hi a awm leh bawk a tin a lining ah pawh hian hei a lining hi a zipper hianin hei a thlawn leh thei vek bawk a ni aw a lining a hi aw engto chuanin hei hi ih lining ang lo pawh hian a hman thei nia hei hi a clip ang lo hian maw hei hi a chhungah hian hei a tuam khuh tu tiang chu a jacket ang khanin a hman leh thei bawk a ni a thim lutuk a. In hmuh thei em aw a eng lo zawng in ka keng ani maw in hmuh thei chuan hei ni eng khal zawng ka keng hei in hmuh thei chuan hei hi ani a quality super ani American Tourister keng lian tha em em mai ni smooth.